Waytuma isaan muka ilkeerra kaayan huccuun bir. Laal maasiyaa, laaddilii. Laaddiliin akka nama gootu. Laal maasiyaan gartee rabbi khilaafuun akka nama gootu. Nam meeqa dubartii meeqa rabbiin qullaa dhaabe. Dubartii meeqa rabbiin qullaa dhaabe. Dhiira meeqa rabbiin qullaa dhaabe. Sooshaal miidiyaa kanarratti. Warra gad taa'aa jaanii dadhaban. Odoo dubartii jala fifiiganii dubartiin qarrastee sigalee viidiyoo qarrastee haraamiin zinaa odoo itti godhu ammaa isii qarrasaa ammaa nama biraa qarrasiifti. Ammaa inni isii gartee viidiyoo kaafata odoo hojii rafuu billaa alaykum laal odoo hojii rafuu viidiyoo kaasee yoo isiin guyyaa kaan inni yaamee gartee hojii rafuuf barbaadee diddee kunoo viidiyoo keetiin warra keessanitti ergaa vi- tiktook irrattiin ol darbaa feesbuuk irrattiin ol darbaa oguu sanni qaanyooyta kafeet allayaa waqo akkas nan godhin bakka ayyee guyyaa inni yaame cufa hin dheeyte Yookaan yoo maallaqa qabaatte maallaqa baatiitti ergi jaan. Akkanatti miti namni hedduun itti nyaadhame. Laal gaa kunoo ibliis laal akka nu godhe laal akka abbaa keenya godhe laalati. Muka nyaachisee maal aangoo zalaalamii fi gartee umrii zalaalama harka taami huccuu birirraa jeesii jee buleessu qullaa hambise. Akkana qullaa nu hambisutti hin jiru. Ibliis akkana qullaa nu kaa'utti hin jiru billaa aleek. Dubartiin meeqa booyuutti hin jirtu? Biyya alaa kanaa fi biyya Arabaa. Ta biyya Arabaa lallabdeetuma gartee kunoo kana na godhe jetti malee ta biyya faranjii ni dhooyfatti. Dhooyfattee gartee hin dubbattu. Galee? Dubartiin biyya faranjii xiqqoo gartee biiziidhaa yeroo gartee maas waan kana laaqqattullee hin qabdu takka takka yoo taate malee. Itti galee. Ta biyya Faranjii jiita jirtu tun ta yeroo taayimii itti galtee dhiira jala ejjentu hin qabdu. Anta biyya Arabaa tun eessaa yeroo san harkattee hin beekne immoo gariin jechuu cufallee miti. Dubartiin biyya Arabaa jirtu irra guddaan isaanii warra adaba qabu, warra naamusa qabu, warra gartee biyyattillee nama gargaaru, warra biyyattillee gartee waan adda addaa godhu Masgiida ijaaran kheyrii hedduu dalagan. Immoo cufaa miti. Irra guddaan isaanii warra kheyrii dalagatu. Gariin gartee akka shuummoo maal jaansa shuummoo dhagaa gartee shuummoo keessa bu'e. Abo shuummoon tun baddu jaanii bar nagarre dhagaan gizee shuummoo keessa bu'ee qa yoonni godhe a- akka jiru shuummoo san cufa tufa o shuummoo baddu eh, dhagaa qofaa jaa nama tokkooni dubartii takkaa sababaa dubartii takkaatiin dubartii biyya arabaa jaanii arrabsan sababaa dubartii takkaatiin dubartii biyya faranjii jaan yoo takka gartee yoonni goote Dubartii biyya faranjii maaltu ayyaatti qabaa maarra jaan. Dhiroo sababaa tokko muummat tokko ol badii dallees balleesseen ish dhiira dhiira samtu jira dhiira kofoo gaazaa. Dhiira kofoo gaazaa jaan. Watakka bar faayidaan qabdu dhiira samtu jira biyya faranjii. Yetinyaa wan duniyaa loo ima itti siinis. Inninis maal jaa? Waa dubartii samtu jira biyya faranjii uma jaa. Oduma akkana jaanii dudulloomanii dhuman. Rabbi rahmata isin haa godhu. Akkanatti ibliis gartee itti waswaasee ka dhiiraatiin dubartii tamtu jiraa jaan. Ka dubartiitiin dhiira tamtu jiraa jaan. Wahaa kadaa. Maal gartee maal irree zinaa wali godhuu qofaaf wal barbaadan. Wal fuudhuuf wal hin barbaadan.

Yaqsifaani baala gartee firra ciru seenan qaama saalaa irra garte huccuu qaama saalaa irratti. Abuma alla alla alla. Akkanatti qullaan hafne amma nuti. Akkana qullaa nu hambifne iblis. Aboo akkana qullaa nu hambifne hin siin jee. Waan gaarii nuuf fakkeessee. Waan gaarii nuuf fakkeessee qullaa nu hambifne iblis.

Warri keenya gartee nan dhiisani. Awoo namni maal naan ja'a shuf rabbii maal naan ja'a hin jennu bar. Wallaahi mataa kiyya irraa kaasi. Yaa buleesso. Rabbii maal naan ja'a namni gartee ta rabbii ta gaafa qiyaamaatii fi ta gartee salphadhe Allah Allah. Rabbii yaaboo maaluma naan ja'a gaafa qiyaamaa akka humaan ta'a. Nama je'u tokko nagartu. Illaa qalla qaliil. Way warri keenya maal naan jaa. Way yaaboo namni yoo harki asirratti maaluma naan jaa. Way awwaa salphadhee jaa. Salphinni ka gaafa qiyaamaa irra bada. Yooma tubla saraa'ir. Sigalee yooma tubla saraa'ir waan gartee as keessa jiru dirree. Kuno dirree bahu jechuun wanni as keessa jira akka jirutti. Waa qushaasha bara as keessa dhoofanne bara boo kanaan nu sattare bara. nama jibbinu cufa garte jenne ilkee adii garsiifnu Hmm? wajji nyaachaa ilkee adii garsiifnu wattaqii sharra man ahsanta ilayhi jee arabni sharrii nama tolotti oolteef irraa eegi nama tolotti oolteef irraa eegati nama tolotti oolteetu sitti dhiyaata nama sitti aanu sitti dhiyaatuuf irraa eegi bakka hin taala muru dubbiin si haa galtu

Arraan tana naa fi ati badii meeqa dalagu jirra. Social media kana gubbatti badii meeqaa dalagamu jira. Social media kana gubbatti waan meeqaa dalagamu jira. Dhiirri teenya waan dal- maal dalagu jirti. Dubartiin teenya maal godhu jirti. Namni kun gartee wal arrabsu. Namni kun gartee hadiisa khilaafu. Aqiidaa Islaamaa khilaafu. Musiibaa, balaa, kaan achii arrabsa, kunis arrii arraba deebisaaf. Arraba wal arrabsan kanaan, viidiyoo walirra waraaban kanaan filoowarrii gartee wayyaawaa deema. Viiwiin wayyaawaa deema. Dhiroo maarree maal deebiseef? Maarreenoo maal deebise? Aboo namnummaan gartee haadatti dhawee olii gad siin deemu hin ta'in kaabboleessoo. Nama gartee namni haadatti dhahee olii gadi hin deemu hin ta'in billaa aleeka. Maal taate? Nama gartee akka looniitti namni haadatti dhahee olii gadi hin deemu. Namni waan namni je'een akkamitti gartee analyze odoo hin goone odoo itti hin yaadne odoo hin laalle akkamitti gabbee waan social media kana irratti dubbata. Namni kun maal maalii wanni gurbaan na kun naan je'e maalii xinaatii maan goone. Hay sammuu maaliif si kenne rabbiin? Waan dhageesse cufa asirratti nu wal ba'uu qabdaa? Yaasuu qabdaa asirratti?

Amrii Rabbii isaa waan Rabbiin isaan je'e khilaafee, waan Rabbiin isaan je'e dhiisee, faghawaa, karaarraa maqe ja'anii gartee fassaran. Akkasii abbaan keenya karaarraa maqe. Laal. Ibliis abbaa keenya akkana godhe. Abbaa keenya akkana godhe. Aboo gurbaa too heenna girndaassaraa dhiisi waan kana hin dalagin. siin ja'a namni tokko dhufee mee woomanni irraa si dhorke kana mee maal fida sanni kun maal fida qoye woomanni yoo har'a ijoo tana mee dalagiitu magarsiisi nagarree dubartii ati dubartii dubartii mee waan kana godhii na agartaa yoo jetteen gootee si garsiifti inumaatti sharaftii isin isii calarraa jee Wawee waan kana godhii naa gartaa. Mee jartee waan kana godhiiti oggus wallaala naa gati. Mee mana kanaa gabbayii yoo mana kanaa gabbaate an siinii kayoo jetteen gabbaatee si garsiifti. Maal fiddaa kunoo. Sii galee. Gabbaatee si garsiifti. Kunoo godhee.

Ajaja Rabbii waan dideef bijtinaabi akli mina shajarati muka kanarraa fagaadhu ka Rabbiin jeen ajaja Rabbii didee khilaafee irraa fagaachuu dhabee fagawaa jennaani fata'addaa ilaa maa laa yajuuzu lahu fata- fagawaa san fata'addaa jedhanii warri gariin daangaa tarkaanfate takka fagawaa warri garii waan jedhaniin yaanii dalla xariiq karaarraa bahe karaarraa bahe karaa rabbiin irra kaa'e san irraa bahe karaa rabbii irra kaa'e muka kanan tuqinii karaarraa bahe jedhanii gartee fassaran jechuudha abbaa keenya duuba gaa gaaf tokko gaaf dirree qiyaamaa irratti

akkamitti yoo jette rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fi gaariin abbaa ijoollee dhaqqabdi hin baasa. Hammeenyi abbaan zulmiin dalaga gizee gizee gartee ijoolleenis karaa abbaa san deemteeti gartee dubbiin san ijoollee illee balleessti. Yoo abbaan gaarii ta'e immoo gaariin abbaa san ijoollee dhaqqabdi. Wakaana abuuhumaa saalihaa ni beektaa obboleessa maal taate? Kadarii fi Muusaan gaafa hojii deemanii gartee mana san wal qixxeesse.

Siini jeen. Qaala Aadamu yaa Muusaa jeen. Aadam yaa Muusaa. Anta alladhi istafaaka Allaahu birisaalaatii. Ati Muusaa Muusaadhaami Muusaa banii Israa'elii mi'ee. Ati ka Rabbiin gartee filate sanimi risaalaa isaatiin nabiyyummaan. Wabi kalaamii ammallee Rabbiin si dubbisee maas kanam tokkoon dubbisiin siifi rasuula salawaatu rabbi islaam alee. Nabiyullah Muusaa dubbise Rabbiin. Atalumunii na homattaa yaa yaa Muusaa. Alaa amrin amrii qad katabahu Allaahu alayya qabla an yakhluqanii. Odoo nan uumin gartee Rabbiin narra katabe Aadam muka nyaatee janataa baha. Hal istadalla bilqadar? Laa. Qadaratti hin daliilfanne musiibaa. Musiibaa gartee ummata isaa irratti gartee godhe kana daliilfate. Musiibaa gartee muka nyaatee janataa bahuu musiibaa. Musiibaan san ilmaan isaa dhaqqabdee. Musiibaan inni godhe san ilmaan dhaqqabdee kalaas baha isin cufti ilmaan keetiinis walaa cufti. Qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqanii jeen odoo nan uumin. Tooraa keessatti hin agarre. Aadam muka nyaatee jannataa bahan agarre ee harke jeen. Bakka anu dhiisi gaa duuba bakka asi dhiifne gaa akkasitti Aadam akkasitti Muusaa injifatee jee Rasuulli Salawaatu Rabbi Islaamu alayhi. Hajji Aadamu Muusaa. Si galee? Idan duuba yaa jara keenya. Badii laaladhu wamaa asaabakum min musiibatiin fabimaa kasabate ejiikum jee rabbii subhaanahu wa ta'aala. Aboo balaa isin tuutu harka keessaniin fidattanii. Mee nama tokko maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'aala guyyaa keessaa mana isaa guba? Guyyaa keessaa dukkaanni isaa maaliif gubata? Woomaa jira. Ammaa gurbaan kun badii gartee maallaqa namaa gartee fuudhee zulmiidhaan qabeenya isaan naqee ammaa gurbaan kun badii gartee amma karaa rabbii irraa gartee laafee duniyaa san harkaa fuudhee dika inni salfii duraa salaatu godha. Kanuma akka kiyyaa fi keessanii kana gartee wayita duniyaatti cabsee fagaata. bika diin irraa fagaata waytu san maal godha rabbiin subhaana taala hisaaba keenya nuu kannaa jechuu nama jechuun nama rabbiin gizee duniyaa sitti kanne lakka biliyeenara ta'een salfii duraa salaatu agarree boo nuti ummata ajaa'ibaa ummata addaa ka biliyeenaroonni isaanii tujjaaroonni isaanii salfii duraan malee hin salaanne tujjaaroonni isaanii salfii duraan malee hin salaanne sigalee Qabaataan keenya salfii duraa salaatuun ni ulfaata masgiiduma shalaata shanan sana dhaqee salaatuun ni ulfaata. Qabaataa keenya dhiisii miskiinni keenyaa'u masgiida guutee salaatuu dide. Sigalee masgiida guutee salaatuu dide. Masgiinni biyya teenyaa duwwaa. Duwwaa hin jiru. Akkasi haaya. Qaala ihbixaa minaha. Amma gaa jannata irraa baasuuf gabbuusuuf diliin tun jannata irraayis baafteeti samii irraayis gabbuuftee lafa gabbuu deema adam inshaallaa boruutti deebina akka gartee jannata kana deebi'uudhaaf maal akka godhuu qabu adam kiraayiteriyaa gartee lafa kaa'eef rabbiin akkaataatti jannata kana deebitu hin nagra hallan waan biyya tanaa baatee mi'ee biyya teetitti akkaataatti deebitu karaa karaa hariifa gartee siif himnaa Bafoor nu waraqaa sii baafnee si galee biyya si deebifnaa. Hin agarree gizee gartee baqataa taatee mootummaan sab- sababaa siyaasaatiin biyyaa si baafte mamalatti falligaan laallam aaw dura ma- mootummaa dubbifnee harka lafa jalaatiin mootummaa dubbifnee eessa guyyee gurbaan kun gartee toobatee jira karaa inni itti deebi'uu qabu karaa kanaa iheenin kiraayiteriyaa kaammoo allaa hin mallasaan.